Moin an häerzlech wëllkomm bei enger weiderer Folg Daisy. Haut mat dobäi ass de Jeff, de Ben kënnt villäicht spéider nach no. Ech war bësse virgeschafft a Berezino an jo, lo sinn ech erof an d'Duerf gaang an ech hunn d'Opnam elo gestart, well ech am Spidol lo hei en Typpche mat enger, mat engem Gewier gesinn hat. An naja, e bëssen Action ass ëmmer gutt. Majo, wënschen ech Iech vill Spaass beim Kucken Ah jo. Pizza Jeff, gell? Ech weess net, wou den Tippchen hänkt, gell? Et ass d'Trapen aus erop gaangen. Oh, da waart ënne beim Déngen, bis se raus kënnt. Et gëtt nëmmen, et gëtt nëmmen eng Dier fir raus, ne? Äh, jo, d'Tra-, also wann s de erop gaange gees, jo. En ass ganz uewen um éischte Stack.
Ah ja, dann, äh, waart baussen einfach bei der Dier. Ech mengen, et mech awer gesinn. E sëtzt uewen. Schonns mech iergendwou.
E sëtzt uewen drop. Ah, ech kucke lo. Ech hoffen, ech sinn da geschwënn do, well dat ass schäiss, well ech si relativ wäit ewech nach vun him. Dach, du hues da geschoss, gell?
D'Sach ass an Deckung gaangen. Ech hunn awer net getraff, mengen ech. Pass op, dass en dech net auslockt.
E sëtzt ganz uewen um Dach drop. Also en ass, wéi et schéngt, alleng. Et kann nëmmen hannen zur Leeder erof, nee?
Jo. Jo, zur Leeder, zu de Leederen erof oder zu der Dier erëm erof. Mee ech mengen et eng Mou sinn, gell? Sinn mer net ganz sécher. Dës ka awer wierklech kee verschounen, gell? Ech hu kee Bock erëm ze stierwen, dat muss net sinn. Nee, dat hu mer och d'lescht Kéier scho net gemat. Ausser mir haten een, ee verschount, deen hunn ech net richteg getraff. Et war déi déi Zeen um Flughafen, do war et richteg enk ginn. Well si waren zu dräi a mir, et war nëmmen een um Flughafen an si waren zu dräi a mir woussten et net. Op eemol si mer ronderëm gelaf, op eemol hu mer si gesinn an sinn awer Gott sei Dank net geschoss.
Ok den hänkt iergend vum Dach gell.
Heescht du bass uewen an der Stad? Jop.
Ech gi lo mol déi ënnescht, déi ënnescht Deeler vun der Stad.
Dir sëtzt da direkt hannert dem Eck gell? Ech weess net ob ech da getraff hunn.

S hat mech krut gell, et ka jo net sinn! Ass se dout?
Jo. Wéi hunn ech da kritt? S hat mech mat der Aaxt gekillt éieren ech hie gekillt krut hunn. Mee bon, s eppes ka virkommen. Oh, wat hunn ech eng Fränn!
War awer wuel Action gell?
Bëssen Action, mä Adrenalin dat stéisst bis wat weess ech wouhinner gell. Wéi gesot, den Nahkampf ass e bësse Schäissen um Spill. Ech hunn och net wäit iwwerluet gehat. Ech hätt sollten direkt déi Aarbecht eraushuelen, gell? Mee ech muss der dach och getraff hu, gell?
Du hues se warscheinlech och getraff. Ah, fuck, ech kucke lo, dass ech direkt bei him an der Géigend erauskommen.
Ma jo, Ech kucke wat mol, hien ob et se wierklech gesit, zwee respawnen. Ignoren. Ah, elo muss ech 29 Sekonnen waarden. Esou, wat zielen ech iech da elo? 29 Sekonnen? Maja, lo hutt der jo emol wéinstens eng Kéier matkrutt, wéi ech gestuerwe sinn. An der Grupp ass besser rondrem ze lafen. Ech hätt sollten einfach ënne waarden oder ech hätt es sollten um Daach huelen. Dat war mäi Feeler. Ech hat keng Gedold. Meng Hänn déi zidderen elo scho rëm hei wéinst der Opreegung. Putain gell dat do dat do war dat do war richteg schäiss gell. Do ass engem 4 natierlech rëm vill besser gell. Jo well mat dem der blöder Mousin ass gudd vu wäitem, also a Sniper Nee ech hat eng, ech hat eng SKS gell. Wéi dann, du mat där hues de awer och, déi kann der kann der och e puer Schoss mat nee ginn. Oh nee ech mengen se hat erem dee Fehler mat dem dass se net spawnt gell. Ech héieren se nemmer noladen gell. Boah ech gin enke raus an enke ran.
Jo probéier eng, ech hoffen et geet gell. Ech hoffen et geet och, ech hu lo keng Loscht rem dick laang ze waarden hei. Wéi waren mer den?
Den.
Terrormilchkasten, nee? Terrormilchkasten, jo. Waart, ech kuck mol fir drop ze kommen. Wéi ech fannt se lo net méi. Friends, kuck mol einfach do, do ass e. Nee, ech mengen ech muss net warden. Please wait.
Sou, ech si lo och am Duerf.
Boah, dat mat dem Respawn, dat ass nochmal déck verbuggt, gell? Wou bass du ukomm? Jo, dat ass... Äh, ech sinn lo beim Duerf ukomm. Beim Berezino oder uewen? Äh, wat war et? Berez... Berezino. Jo. Ma ech sinn lo ënnen, ënne beim Fussballfeld vun Berezino. Okay, ech hu rem de Problem, dat ech, ech gesinn d'Trap, wou ech gestuerf sinn, awer soss ja. näischt. Ey, ech hat esou vill ze iessen dobäi, Jeff, dat kanns de net virstellen. Lo hunn ech déi ganz Woch dat Spill net gespillt. Ech spillen ech 10 Minuten a scho sinn ech dout, gell? Dann huet hien d'Iessen. Nee, ech hat, An ech en- hat en hallwe Rucksak voll. Boah, nee, dat do kann jo net si, gell? Wou sounz, wou sounz du, wéi s de ges- gestuerwe Ma ech bass? sinn an der Trap vum, vum, vum Spidol gestuerwen. Mee dann Wéivill sëtzt nach looss am mech dach Spidol?
respawnen.
Boah, ech kucke fir op en anere Server ze kommen, gell? Da wäert ech rëm eng Strofzäit musse waarden. Ech kucken eng fir op engem anere Server ze ze spawnen, ok? Jo.
Ah, putain. Ich hat so geil Ausrüstung, gell. So traurig. So, wen hüllen wir dann? Ich hol mal den X-Abis do, den französischen. An du hun ich gar nicht mehr an meiner Pocket, gell. Ist dick traurig. Bon, ech géing soen, ech maachen emol hei eng Paus an dann komme mer direkt erëm dohinner, well d'G wäert da se hei mir nokuckt beim Waarden. Ok, bis geschwënn, ciao. Sou, an hei si mer erëm.
Hunn elo endlech e Server fonnt. Et ass zwar kee private Server, et ass en ëffentlechen. Ech weess och elo net, ob mer hei besonnesch vill fannen. Wéi gesot, d'Spill ass kee Call of Duty, wou ech, wou dee wou als éischte schéisst gewënnt. Dee wou am präziste schéisst, dee gewënnt hei. Ah elo reent et och nach gutt. Jo leider sinn ech net méi op eise Server drop komm. De Jeff dee kënnt awer elo hei op mäi Server. Jo mat 7 Sekonnen. Ah, deet mer Leed, Jeff.
Oh, ass net schlëmm. Mä hutt Der jo och, hutt Der jo och elo mol gesinn, wéi séier ee ka stierwen an deem Spill hei. Sou, ech brauch elo mol als, also Prioritéit, wéi gesot, Rucksak, Iessen, Drénken, Aaxt. So, wat hu mer dann hei? Oh, ech hat d'Gefill, dass hei ass schon alles geloot gi, gell? Kann net sinn. Ja, so ein...
Eng Blue Dark Jeans. Oh, ich mein, Wo bist du, du genau gespawnt? Du bist bei Kamishovo.
Wie immer. Oh, geht nicht so weit. Boah, also et reent riit eran hei. Ech weess och net wou ech soll eng Feier Exé kréien, ech mengen, ah mee ech kann net, mir kënnen net scho rëm op Elektro lafen, do ware mer schonn 300 Folgen.
Jo, mee fréier oder spéider muss mer souwisou dohinner laatschen. Well ech wollt deenen anere lo och mol, vue que dass, et hat ee virgeschlo, ech mengen et war den Yves Schilling, et si mer net sécher, hat virgeschlo fir, dass mer emol sollten op de klengen, op de klengen Airport duerfe goen a vun do aus dann op dee groussen an op wou ech onbedéngt eng Kéier wollt higoen, och wann de Ben déi ganz Zäit seet, mir sollen net dohinner goen. Ech wollt awer onbedéngt eng Kéier op Devil's Castle goen.
Kënne mer och eng Kéier maachen, jo. Well ech hu lo beim, ech hu lo beim Sarah Zam LP gesinn an dat gesäit einfach nëmme bombastesch aus vun do uewe, gell. Eng green Jeans mat enger Täschelut dran, pff.
Soll ech entgéint gelaf kommen? Jo et wär wann sche Loscht hues jo, wann net dann muss och net he. Jo wa mer hei ass et latsch. Et schiift ewéi eng Sau. Oh hei ass schon en Zombie, moien an äddi. Ech mengen dee wollt e bësse spanne kommen deen do. Net esou gutt, komm zéi mol deng Box auf. Ah hei hunn wer secher och schon een dran natierlech. Hei ass een. Moin.
Moin.
Verpiss dich das Schwein.
Wat wëlls du op was?

Hu mer emol säin T-Shirt. Ech doen d'Saffer komplett aus, gell? Ech kann dat do net ausdoen. Firwat net? Se gëtt rëm wakereg. So, dat do ass mer eben e blöd Kënd. Verpiss dech! Ich sag dir, verpiss dech! Ich sag dir, verpiss dech, Mann! Kann ech dat Messer net irgendwie an, an, mein Gra an de Grapp huelen? Ah, dach, do geet et. So, blöd, blöden Topert, du, gell? So, hei, kriss, kriss mam Messer op d'geschlitzt wéi e Schwäin. Mee firwat stierft se net? Ech wëll ze aus do, mee et geet iergendwéi net. Bon, loosse mer hien hei leien, soll e kucken, dass en eens gëtt.
Ass dee Bug nëmme mat der Waff, wann s de se sprays? Euh, nee, dat net. Ass dee Bug nëmme.
Guitar, also wann, wann, wann wir schon so weit sind, dass es hei gesagt wird, verpiss dich, gell, ehrlich. Das Spiel hast du für gedacht, für zusammen zu schaffen, nicht so, verpiss dich, das ist meins. Ah, nicht geleiert, was das heißt, verpiss dich. Ich ging so, wir treffen uns an äh, Solnici. Kleine Stadt vom Ofen im Dingens, du musst gucken, ich muss nicht vom Rucksack hier kriegen. Mir die Server, das ist immer total geplant, gell.
Jo, mee eng anner grouss Hiel hu mer elo net.
Wéi gesot, also et geet haaptsächlech dorëms a nei gespawnt ze ginn, Saachen ze sichen, Waffen ze hunn an dann ze frecken an da erëm vu vir unzefänken. Mee bon, wa mol bis déi aner Saache erakommen, da gëtt dat Ganzt scho vill méi flott. Ech zerwitsch gefond wéi ech en dono färdeg gemach hun. Awer sou richtege Boxkampf gell?
Majo nee schissen op en dout ass, elung mam Gesiit no ënnen, ech mengen dann ass en net dout, dann ass en nëmmen unconscious.
Schlafen neigt op meng al Positioun zréck, well ech mengen do hat ech en. Wéi gesoot, also gudde Rot wou ech der ka gin, wou ech lo mol geléiert hun. Ëmmer an engem Nahkampf, wann deen aneren och eng SKS huet, an elo hues och eng SKS, ëmmer d'Axt eraushuelen, et geet vill besser. Ech mengen du hues nach e wäite Wee bis op Sol Litchi.
Jo, ech ginn der séier sauber, ech muss. Mee dat dote Wieder, ganz éierlech, ass richteg béis gemaach.
Maja.
Ass jo wahrscheinlech och schonn damp hei, ah nee. Jo ech wees dass hongreg bass. Musse kucken éier mer éier mer déi nächst Folg maachen kucke mer mol fir op en anere Server ze kommen well hei gëtt wierklech näischt méi ze huelen. Hm maja. Ausser et Am huet beschten een am live ze treffen. et huet een anteils nach Chance dass den aneren eppes iwwersinn huet mee. Ey also ech effen mat mengem Messer ey, ech mach dich Messer Alter. An esou geet déi ganz Geschicht ëmmer rëm vu vir lass. Ass heiansdo frustrant, wéi der virdru vläicht héieren hutt. Deet mer och Leed, dass ech esou klengen Ausraster hat. Mee bon, kann een dat net ëmmer gewannen. Wéi gesot, déi éischt Mousel, wou fonnt gëtt, déi gëtt direkt mol geholl. Oh, wat hunn ech dann hei fonnt? Wat hues de da fonnt, Jeff? Komm, verrot mer et! Léis vun der Lunch Double Waffle.
Hues de e Gewier fonnt?
Mhm. Ëh, ëh.
Wou?
Bei Irv, jo, bei Berenzino. Oh, a bréng mer d'Kaschtsa mathuelen, fir mech. Nee, ech kréien se net an de Rucksak. Jo, du kanns se awer an d'Hand huelen. Huel, huel deng, wat hues de fir eng Waff am Moment?
Meng Mousin. Maja, huel d'Mousin op de Réck, nee, huel, lee d'Mousin of, dann hëlls de deng, hëlls de d'Gewier, Double Rifle, hëlls de op de Réck an dann hëlls de d'Mousin an de Grapp, well da kanns de mat denger Waff schéissen. Mee d'Mousel Munitioun passt an d'Double Rifle gell? Jo. Ah jo, déi hues de dofir geduet. Dann hu ech jo zwee Schëss wou ech ganz hannerteneen direkt ofschéissen. Dat ass dat dat Cowboy Gewier. Ech hu mer schonn iwwerluet. Dat dat kann een awer net ofseen oder?

Da kanns de mathuelen.
Mee ech weess net, wat fannt dir méi praktesch? Dir kënnt jo mol an d'Kommentarer schreiwen, wéi eng Waff hutt dir am léifsten am Spill? Also d'Mosin ass jo zimmlech gutt vun der Kraaft hier an och vun der Prezisioun, mee dat Double Rifle ass och schon interessant, wann ee bedenkt, se huet déi selwecht, selwecht Kaliber wéi d'Mosin an se huet awer zwee Schëss, ech ka scheinbar net een ofginn. Problem ass, du muss een alt just treffen. Ass bei dir och Donnerwieder oder ass dat nëmmen bei mir? Nee, bei mir ass och Donnerwieder. Ah, okay. Ech ginn hei uewen an den Haus kucken, ob mir dat ze baffe gëtt. Dann hau maan ech mech och ewech. Pita, ech lafen hei mat mengem Kisch Kneip ronderëm, gell.
Okay, do leeft. Oh fuck, elo muss ech déi schäiss Musinn ofleeën. Ech hoffen, s da gëtt net elo scho krank, gell, mat deem Wieder hei. Tri Tri dra gell Daat gesäit se richteg geil aus. Dowéinst a soen ech iech bleift ëmmer an enger Grupp wann der Daisy spillt ausser dir sidd richteg gutt dodranner oder dir kennt iech richteg gutt aus oder dir sidd net esou ongedëlleg wéi ech.

Da kuck mer, da mengen ech laafe mer awer no uewe weider, ne?
Jo.
Mee also ech fannen et richteg gäil. Hol sech elo mol gekuckt gehat. Ech war dach emol déck beandrockt. Mee du schreifs un déi grouss Firme wéi Ubisoft an Activision an da kriss ech eng Äntwert vun hinne rëm. Ech war dach einfach esou beandro, esou cool. Déi schreiwen dann, jo mir sinn déck frou, dass, dass sech d'Fans esou dofir engagéieren an mir hu guer kee Problem domatter, schreiwen se dann. fannen ech zimlech relax gell, also ganz éierlech e Merci nach enke un déi grouss Firmen déi wou ech ugeschriwwen hunn a mir och geäntwert hunn. Ech gléiwe kaum dass dass se Lëtzebuergesch verstinn, mee et ass awer richteg gäil och ze wëssen dass ech et däerf maachen. Mengs de si kucken de Video iwwerhaapt net? Nee, mee et geet, de Problem ass, de Problem ass si si kucken déi Videoen net all gutt duerch. Si hunn e Programm, Youtube huet e Programm wou si dann hire Content aginn. An deen duerchsicht automatesch all Dag déi Datebanken, wou nei eropgeluet ginn. A soe mer elo mol zum Beispill, ech soll als Beispill, du spills elo Far Cry an do ass an enger Missioun ass e Lidd vu Skrillex dran, ne? Dann ass dann zum Beispill Ubisoft huet mir d'Erlaabnis ginn, fir de Video ze maachen, mat hirem Inhalt. De Problem ass, dass de Plattestudio warscheinlech vu Skrillex, dass en déi och esou Programm hunn. Dat heescht déi do sichen, déi fannen dann dee Far Cry Video vu mir mat senger Musek hannendrun, dann erhiewen déi Urheberrechtsuspréch, da soen déi, nee dat do ass eis Musek, mir wëllen, mir wëllen net dass se gewise ginn oder mir wëllen e Stéck vum Kuch of hunn. An da kënnen si da de ganze Video späre loossen. Esou war et jo bei mengem éischte Video, do hunn se da gesot, nee déi Ufanksmusek déi gehéiert zu eis, mir wëllen net dass déi rausgi gëtt, obwuel ech et net verstinn, wéi kann et da sinn dass Sarah Zahlen esou dat dann och kënne maachen an och. Méi onbekannte Let's Player, mee bon ech froe lo also all Kéiers wann ech e Let's Play vun engem Spill wëll maachen, froen ech als éischt un ob ech et däerf, well ech hu wierklech keng Loscht fir herno rechtlech Problemer nach ze kréien oder sou Blödsinn. Ech fannen et der enger Säit och zimlech blöd, gell, keng Ahnung, si profitéiere jo och dovunner zum Deel, wann ech e Video maachen, wou seng Musek drakënnt. Well dofir ass rëm e Survival. Dat do ass deen dee wou alles viru mir eidel maache geet.
Bréng en ëm. Ah ech kann net jiddereen ëmbréngen dee vu mer iwwert de Wee leeft. Do hannen ass eng Scheier, ech weess net, ech mengen do war nach net dran. Also ze Sol Richtung Solnitschi kënnt elo ee gelafe.
Jo wann deng Waff dobäit ass ass net esou freck. Also ech muss soen mat der externer Festplatt leeft et awer vill méi flësseg elo während der Opnahm. Ass wierklech méi angenehm ze spillen. Ech muss dem Pol, dem, dem Lynn, dem Pol, mengem Schwéier, mengem Schwoer Merci soen, dass e mer seng Festplack geléint huet, bis dass ech meng kréien. Dat ass e ganz feine Gest vun der. Hien ass jo ze cool. Kritt mol een dee fein mat der ass. Hien ass jo ze cool fir meng Videoen ze kucken, also kritt en et souwisou wahrscheinlech net mat. Sou ech lafen emol weider Richtung Solnici. Wou bass de drun? Ech sinn, ah ech sinn elo iergendwou hei onnen op der Strooss mol ukomm. Wann ech eng Tankstell gesäis dann an dem Duerf hannendru sinn ech dann.
Jo d'Tankstell ass jo Solnici. Ech sinn elo bei engem Baaniwwergang.
Sou mol endlech en neien Update erausbréngt fir mol e puer nei Saache eran ze bréngen. Oder mol endlech d'Server Performance an dee ganze Schäiss, ah.

An op mer ass et och net. Dir wäert ënne laanscht d'Plage lafen.
Wéi ech ausgeloggt hunn, wäert mëttlerweil en Dag brauchen, fir ech erëm iergendwou kënnen op en Server anzeloggen. Mee ganz éierlech, d'Spill ass jo an der Rei, mee dat mat dem Server, mat de Strofen do, dat kéinte se iergendwéi anescht regléieren zwar. Dat kéinte se roueg anescht regléieren. Dat ass jo gutt, ok, mee wann de Server down geet, da kanns du jo absolut guer näischt dofir, gell?
Jo. Oder wéinst si sollen haten einfach sollen en e Kick man, weess de sou deen oft dee wierklech oft Servere wiesselt, Kick an deen deen eemol Server wiesselt an enger Majo. Stonn. Ka jo sinn dass deen vläicht de Server ofkackt oder wat och ëmmer. Sou ech mengen ech sinn et ze Solnitschi, also ech kann lo kee Russesch mee hei ass den héigen Tiermchen do. Ok, ech sinn einfach duerch den Drot hei duerchgeglitscht, cool.

An da läit näischt drun. Et läit hei. Ah, läit mol SKS Munitioun.
Oh jo, huel déi mol mat.
Déi huet en anscheinend net gesinn, oder brauch se net.

Bon, ech mengen, ech ginn elo bis an d'Duerf selwer an dann loggen ech dann, beende mer déi Folg hei emol. An da kënne mer direkt déi nächst emol ufänken. Da kucke mer, dass mer en anstännege Server fannen.
Ma jo. Wou e puer manner Leit drop sinn, da hu ech och mol Chancen, fir eppes ze kréien. Ah, komm schon. Ah, hei ass alles op, gell? Geil. Kartëppe, wat mach eng Kartëppe? So, ech menn, ech gi mech lo ro vum Dux verstoppen. An der Band war et ganz zwar mol.
Oh, wéi wëllt si, wéilt si sech verstoppen? Boah, ech lafen hei erëm viru ronn an de Bësch. Ech hunn absolut kee Bock, engem hei ze begéinen. Oh, wann ech engem begéinen. Hei, hei sinn d'Dieren zou. Ok. Ah, elo wäert ech sécher erëm frecken. Also, wann ech elo stierwen, hä? Et war schéi mat iech.
Jo soss frecken. Well hei vun senger Well Wellblech Scheier hei war déi blo Dier zou, déi sinn normalerweis ëmmer op. Oh déck Béis, ech hunn en Red Child Briefcase mat eng oh mat engem Himmelsdéierchen drop, wéi süß!
Déi kanns du jo mathuelen, hues du en Rucksak? Déi ass esou schéi Jeff, du du kann du gleefs et net gell. An de passt mer wio gegoss gell. Dir wärt se eppes vun an d'Ärm era schneiden gell. Oh yeah. Ah sa sepp sou sexy gell. Also ech wënsch ech hätt a Wierklechkeet sou een. Ech wier déck frou gell.
Kanns de mat op d'Aarbecht huelen. Déi wäerten déi wäerten alleguer sécher sou soen sou, Putain wou ass dee Rucksack hier, dës ass dach déck gäil, wat leeft? Sou, ech logge mech lo heiran aus. Ma an da géing ech soen, da gesi mer ons bei der nächster Folge an vill Spaass nach, he? Ciao Jongen! Salut!